The guy go tell say, I no tell you say I go come back. Next week na I go die. If I die now, my dead body go come back. The video you're about to watch is gonna blow your mind. Watch and enjoy. Ladies and gentlemen, coming up on stage, Koboko Master. God go bless that person wey dey shout in wilderness, a lowly voice in the wilderness. God will remember you in the days of your persecution. Oh, but I don decide now, say na Igbo I wan dey smoke now. Nothing concern me. Na people wey dey smoke Igbo dey understand this country. If you use clear eye look Nigeria, eh, you go craze. So for us to be on the same page, make everybody dey smoke. After all, if you know say you don smoke Canadian lab, just know say you suppose don go there, find transport, you don be citizen. Uh, how you go dey here dey smoke country wey you never go? Owa no let anybody stress you o. As I dey here, I know your dey good mood o. My gym instructor wey suppose help me, cholesterol don kill am. And na wetin worry me why I take join the gym. First things first, I know say that gym no go favour me because the owner get beer parlour opposite the gym. When we burn fat, we go buy am. When we burn fat, we go buy am. The man died of overweight eventually. No let anybody stress you. This Nigeria wey you dey so, things are so expensive now that when you crack joke, they say your joke is too expensive. Even joke now, person no fit take am. That is why na only Tinubu me I dey admire now. Yes.

All of una do as if the thing no dey pain una abi? No worry. No, no worry. I too like this country. The thing go later dey come up like rumour. So boy, e be like say we do mistake. hey! Una remember that time wey that girl dey dey call Mesoma go forge result from Anambra State?

NiJam come outside If Ms Oma found guilty of forging result, she needs to tender unreserved apology and go for character class Na Nigeria say no shaking na If Umesioma don dey found guilty and want to apologize, Inec chairman make e first apologize to us first Chap come dey wonder wetin concern INEC and this result. Nigeria no gree o. The next thing Jam just throway, Kamsio Chukwu of Deeper Life High School, Ogun State, has been confirmed to be the original UTME 2023 highest scorer and she's been duly rewarded. Na Nigeria say okay, no shaking. Since Kamsi don get wetin im dey find, na im be di original one, can Inec now declare Peter Obi as di original winner of twenty twenty three election? Oh boy dis country craze! Di one wey dey vex me now eh, na Nigerian men. Which one be say you wan relocate, your guy go call you say oh boy you dey relocate, you go say na lie, why? Na your wife tell somebody say una wan relocate, But when Nigerian men no go ever agree. So bro, I hear so now they come out, you go say me for where? I just want drop my family. You know now, nah, I no fit stay abroad. Keep quiet o, oh. your guy go move. Three months, bro, When you dey come back? Me? I no fit run o. Make madam just settle down. I dey come Nigeria. Nine months? Bro, e don reach one year o. When you dey come back? Bro, the year still get like three months to go. Madam don almost dey graduate. Once madam just once you see mat anything matriculation or convocation gown online, I don come back give that same guy twenty five years. Bro no be small thing o. He say, oh boy no worry as I speak to you now dem don nominate me for mayor of Vancouver. Once I win the election, I dey come back. Forty five years.

Bleaching and fire no like each other before you begin resemble wetin you dey sell. And if you are here, you know say you be man, there are some prayer points you must pray. Are you aware that as you are here now, person wey dey drive towing van dey pray make God give am work tomorrow? And do you know that for God to answer that man prayer, you need to get accident? Oh, you no know? Na im make I tell myself God bless the man make two towing van jam each other make him come carry one. Na me you wan stress? And another prayer point wey you need to pray as you are here now, pray o. Do you know that sir, If you carry ashawo now, okay, you know they carry man fan with the carry ashawo. This guy don't depress phone. No be you I want use o. Rest, rest. Come, this ashawo matter. Since nobody dey gree say e dey carry am, who come dey carry ashawo? I never ever see anybody gree say dey carry ashawo. Why we no go just do meeting? Who dey carry ashawo? Ah, Today I wan your know. Bro, nobody that dey gree say dem dey carry ashawo. But all these girls wey dey back now, people go still carry them. Why? Why? Me, see my advice. Ashawo can never stop. Like like we rather die we rather die. Ashawo cannot stop. But my problem is let's reduce it. How can one man use governor of Taraba state so store Ashawo name? And every day the wife still say governor dey call am. Anytime the woman hold your husband, so you go see governor of Taraba State. Full governor. o. You no even use SA to governor of Taraba State. Full governor. He come put am his excellency, governor of Taraba State. Out of excitement, na the woman say make I even pick.

No, if una wan carry aso, I no say make anybody no carry, please let's be modest about it, like one of my neighbor, e go give him side chick best friend belle, now the two girls dey fight, out of frustration e go dey ask him wife for advice, na next Friday be him burial.